Enw fi 'di Dewi Vaughan Evans, dwi'n 28 oed, nes i astudio yn Ysgol Uwchradd Aberdedan a dwi'n gweithio fel fideograffydd llawn amser. Yr agwedd stem mwya' cysylltiedig dwi'n defnyddio yn y gyrfa yma ydi stwff fel technoleg rili. O'r cameras wrth gwrs 'dan ni'n defnyddio i'r goleuo pan 'dan ni'n neud cyfweliada hefo pobol ne' ffilmio fatha sets 'lly. A hefyd wrth gwrs cyfrifiadur 'dan ni'n defnyddio i golygu popeth. Felly ma' stem yn yn rili bwysig yn yr gyrfa yma oherwydd hebddo fo swn ni'm yn gallu neud yy neud o o gwbwl. Oeddwn i'n ffodus iawn i wbo be' oeddwn i isio neud yy fel gyrfa pan oeddwn i'n ifanc yy pan o'n i'n tair ar ddeg dwi siŵr gesh i gamra ar fy mhen-blwydd a Odd ni wrth fy modd jyst ffilmio stwff fatha partis teulu a sketches efo ffrindia 'lly. Dwi rili lwcus rili bo fi 'di cario mlaen hefo'r breuddwyd 'na mewn ffor a dwi 'di gallu ga'l swydd yno fo fel fideograffydd llawn amser. Felly nesh i adal Ysgol Fededan yy ar ôl blwyddyn ar ddeg ac am bo ni mor ffodus i wbo be' oeddwn i isio neud efo fy mywyd esh i strêt i Coleg Menai i astudio cyfrynga yn fynna. Um, o hwnna'n cwrs rili, really, rili really gwych, a nes i ddysgu lot ar hwnna, so hwnna'n ffantastig. Um, ar ôl y ddwy flynedd pasio, nes i i Prifysgol Bangor i astudio ffilm yn myna am dair flynedd arall. Y rheswm nes i dewis Prifysgol Bangor ydy y ffaith bod nhw yn cynnig y cwrs ffilm yma yn môr agos i adra. Um, oedd o'n gret bod ni'n gallu byw o adra tra ni'n astudio hyn a jyst trafeilio ar y bus bob dydd i, i Bangor. A nes i raddio o fyna yn 2012, um, a wedyn o'n i'n barod i fynd i chwilio am waith yn y cyfryngau. Dwi wrth y modd efo'r swydd yma, mae'n ma berffaith i mi. Lle. I mi'n bersonol, dwi'n licio'r ffaith bod chi yn byth yn teimlo fatha bod chi wedi gorffan gwella chi. Mae'n rhaid bod tro rhywbeth newydd i ddysgu a pethau newydd i ddysgu trwy'r amser. Felly, ond gyfle i fod yn, yn creadigol trwy'r amser. Mae yna gymaint o stwff wahanol i chi wneud yn y, yn y swydd yma. Mae'n swydd rili rili hwyl weithio ynddo. Dwi'n cofio chydig o fisoedd yn ôl oedden ni ffilmio uh, cyfres i S4C am y Guinness World Record a un o'r sialens oedd gynnyn nhw oedd tri hogyn byta lava bread. Os ydych chi'n gwybod beth i lava bread, um, mae rhyw bloc o marmite lle sy'n llawer neb yn rili really licio'r blas. Ac odden ni'n gor'o' ffilmio n'w bita fo yym nathon n'w mynd trw' chwarter o rili odden nw'n odden n'w rili rili stryglo 'da fo. Three two one go.
Come on Rob go on Rob. Da iawn Rob. Oce.
Yn bersonol, dwi'n iaith gyntaf Gymraeg a mae yna i mi lwyth o manteision o gweithio trwy uh, gyfrwng y Gymraeg. Swn i'n meddwl bod dros hanner gwaith dwi'n gynnal yn Gymraeg a maen nhw'n licio'r ffaith bod fi'n siarad Gymraeg ac yn iaith Gymraeg gyntaf hefyd. Felly mae siarad Cymraeg a'r er gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu bod yn manteisiol iawn. um, yn edwedig yn yr ardal da ni'n byw yn hefyd. Just uh, lwyth o practis i fewn. Um, pigiwch fyny camera, mae ma ffôns yn mwyn edigon da wan, a just gweithiwch ar eich, ar eich crafft lle mewn ffordd. Defnyddiwch y we hefyd, mae yna lwyth o um, manylion ar y we ar sut i defnyddio stwff a sut i creu tapes a fideos gwahanol lle. So ma'r adnoddau yna iddo chi a mae jyst yn hollol i fyny chi defnyddio a chwilio amdanyn nhw.